Cun a si khawh chung te inn chungah um ding, a leng kan chuah tik zongah mask i ṭat ding, mibu hrial ding, cun pakhat le pakhat kan i chawnhbiak tik zongah kut tlaih lo ding, cun thil kan cawk tik zongah khan peruk hlat in um ding, a leng in kan rak ṭin tik zongah kan kut thiang te i ṭawl ṭhan ding. Hakhanet nih lunglawm tein nan kut kan i tlaih hna. Tutan Hakhanet nih thawng kan rak chim dingmi a tlangpi ka rak chim lai. Chin ramkulh hluttaw nih a vui kul le vui hnihnak caan hman meeting ah batung pathum a fehter. Hakha College cu University tling ah ramkomh cozah fimcawnnak minister zong nih a cohlan cang. COVID-19 kong ah daithlang hlah usih. Kanmah zong nih kan rank deuh rih fawn lai tiah Minister Pu Palo Minthang nih a chim. Awigalawi hnihnak Chin ramkulh Hluttaw caahman meeting ah sipin tangka hman ding catuak sawmruk le pasarih ah an kaiter. Tualchung thawng ka rak chim lai. Chin ramkulh hlaṭawl nih Avigalawi hnihnak caamhman meeting ah patung pathum a fehter. Avigalawi hnihnak Chin ramkulh hlaṭaw caamhman meeting cu September thla nikhat ah an tuah i patung pathum an fehter. Pakhat Records ah an chiah tiah September thla nihnih ah kan theih. Biatung pathum an fehtermi hna cu a pakhatnak ah Chin ramkulh cozah thawnghnihkum kulh in thawnghnihkulh le khat, Tangka kum ca tualchung simanking, upadi a hren an fehter. A pahnihnak ah Chin ramkulh cozah nih thonghnih kum kul in thonghnih kul le khat tang ka kum Chin ramkulh chung sipin tangka hmanmi zatuak sawmthum an hman takmi cu zatuak sawm le paruk a si. Cu zatuak sawmruk le pasarih ah an kaiter. A pathumnak ah thonghnih kum kul in thonghnih kul le khat tang ka kum October ah a tla dingmi tangka luhchuahnak ding suaisammi an fehter tiah kan theih. Tutan ah thil biapi pathum kan fehter, cun records pakhat kan ṭialmi cu Thawngthei Hleirut kum in thlaruk chung tangka lutchuak cazin chekmi kha Auditor General David Laltimmang nih a chuahpi i records hmapung ṭing kan tuah tiah USDP hlatṭo palai Pu Van Thawng nih Dhaka Post ah a chim. Tutan hi thlanglei Chinram ah Vice President ṭhu Pu Henry Van Ṭhio a tlawng ding a si caah September thla nikhat chung lawng hlatṭo cam hmaan meeting an tuah. Thil biapi pathum an fehter, pakhat record an ṭial tiah kan theih. Hakha College University tling ah Ramkam Cozah Fimcawnnak Minister zong nih a cohlan cang. Hakha College Myanmar ram fimcawnnak zong nih thawngnikum kul August ni sawmthum ni khat ah University tling ah a fehtel cang tiah kan theih. Hakha khualei sianginn lawng si loin Mu Nging, Ṭang Ka Uk, Min Chen, Ynan Chong le Mandalore khualei zong August ni sawmthum ni khat ah University tling pek an si tiah ramkomh fimcawnnak zung nih a thanh. Thawnghnihhlei kuak kum Vice President Pu Henry Van Ṭhio a rak tlun lio ah khan ṭha tein ka chim. Kanmah miphun nih sianguk kan ṭuan lio nangmah zong nawlngeitu na si lio ah hin University ah kan thlen piak lawlaw ko. Pinlong University zong khi keimah ka ṭuan lio an sak in kum hnih ah pei university ah an pek ve ko hna cu. Atu hi khawlei in degree khawlei ngah caan hman a sau tuk ding a si. Nawlngeitu na si lio ah hin kan tuahpiak ko tiah ka hal. Cuti a si ahcun university he aa tlak dingmi subject zong chap u. Cun degree laknak in zong sa u a ti i thonghnih hleikua in thonghnih kum kul tang ka kum ah khan tangka nuai sarih leng bak ai kan pek i atu hi kan sak cuahmah. December thla cun aa lim cang ko lai. Cun Vice President Thu sin lawng si loin Dr. Ting Ngut sin zong ah ka chim. Tlangcungmi cu papek nan si ko lai a ka ti bal fawn. Zeiti a va si hmanh ah kanmah miphun nih luban kan tlaih lio cio a si caah tlam a tling kan ti ko lai cu. Kan i lawm tuk e tiah Hakha University Sianguk Dr. Lian Za Khup nih The Hakha Post ah a chim. Myanmar ram ramkomh fimcawnnak zung nih university thar ruk a chep ṭhan i Myanmar ram chungah university kul in hi um cang tiah kan theih. tainak a si. COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah kan kut thiang te kan i ṭol lai? Kan i ṭol tikah a tlawmbik sekam pakul i ṭol ding si lai. Cun kan kut a cunglei tiin kan kut dong in kan siapi kan kut karlak cun ka tiang hi ṭaw si lai. tiin tiin thiang tein i tleuh ṭhan ding. Kan i tleuh dih in khan, kan i ṭawl dih in khan, thavel a thiangmi silole tishu thiangmi in i hnawh ṭhan ding. COVID-19 kong ah daithlang hlah u si, kanmah zong nih kan rang deuh rih fawn lai tiah Minister Pu Pau Lun Min Thang nih a chim. Atu lio Rakhine ram ah fak tuk le rianrang tuk in COVID-19 a karh tikah kanmah cio zong daithlan hlah u sih. Kanmah cozah lei zong nih biatak deuh in kan rengh cang lai tiah Minister Pu Paulo Minthang nih September nahnih ah a chim. COVID-19 kongah zaanghlei cawi phu nan si zongah, kanmah cozah lei kan si zongah, cun mizapi kan si zongah daithlan awk a si lo. Cun case number one kha kanmah chimmi bak a si tikah kha lio te khan kan i ralring peng ko. Asinain daithlan sual a fawimi a si. Cun India lei ramri kutka pawl le Rakhine in Palawa luhnak kutka hrawng zong ralring tein kan tuah khawh ahcun thinphan tuk ding zong a si lem hnga lo. Cun dawr ngaktu nih siseh, dawr thil a cawmi nih siseh, murhu a huh loin thir zual lo ding le thil cawk lo ding ti bantuk tiang kan zulh khawh a har tiah Chin ramkulh cozah Social Affairs Minister Pu Paulo Minthang nih Tahaka Posa a chim. COVID-19 a zor lei a panh rua ti lioah September na hnih zinglei tiangah Myanmar ramchung COVID-19 mizaw zakua le sawmthum le pariat an sem manh. Cu ruangah cikhat te sianginn honmi zong kharter ṭhan dih a si. Thonghni kum kul kum thimnak zong hnahnawhnak a pek lai tiah zumh a si. A vui kul le vui hnihnak Chin ramkulh Hluttaw caan hmaanmi dingah sipin tangka hman ding zatuak sawmruk le pasarih ah an kaiter. September na khat ah tuahmi a vui kul le vui hnihnak Chin ramkulh Hluttaw caan hmaanmi dingah Chin ramkulh chung pengkip sipin nih tangka an hman ding zatuak sawmthum in zatuak sawmruk le pasarih hman dingah an fehter tiah kan theih. Cu hlan ka cu zatuak sawm thum lawng a si, asinain an hman taktakmi cu zatuak sawm li le paruk a si ko. Atu cu zatuak sawm ruk le pasarih ah kan kaihpiak hna. A ruang cu khuapi thar pekmi tete zongah sipin rianṭuantu um a harh cang caah a si. Tahchunhnak ah, khuapi thar, surkhua, hnaring, weibulah ti bantuk zongah siseh, khuapi cia zongah siseh, rianṭuantu hi an ṭhathnem ngaingai. Zatuak sawm thum lawng cu tuah u law tahchunhnak ah tangka singkhat ah thong sum thum lawng an hman hnga. A zeidang ṭhanchonak rian zong a um rih tikah rianṭuantu thlahlawh hmanh pek khawh a si lo. Cucaah atu hi zatuak sawmruk le pasarih hman dingin kan kaiter. Thonhnih kum kul, thonhnih kum kul le kum khat tangka kum ah hin sipin nih 1.39 billion hmuh dingin an i tim. Thlahlawh ah nuai zakua le sawmthum le pakhat hrawng a kal lai. A tangmi cu ṭhanchonak, lam, Lutihor tibantuk a harnak ah an hman ve lai tiah USDP hluttaw palai Pu Van Thawng nih The Hakha Post ah a chim. Tutan a vui kul le vui hnihnak Chin Ramkulh Hluttaw Cahman meeting ah Thantlang in Dr. Hmuh Thang nih biahalnak pahra a tuah. Tuanzang in Palai Pu Thang Khaw Mang nih biahalnak pahnih kampalet in Palai Pu Khui Thang nih Palohah ralzaam kong a hal. Cun Falam in Palai Pu Ral Hnin nih biahalnak pakhat a tuah ve i bialehnak vial he an donghter tiah kan theih. Tutan Hakhanat kan thawngchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. I hlawn sung ka si. COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah mask ningcang tein kan i tet lai timi kha kan rak langhter lai. A si bik ah mask kan i tet hlan ah hand in kan kuthiang tein kan i ṭul lai. Kan i ṭul dih in mask kha a hri tein kan tlaih lai i a colour ai theh deuhnak kha a lenglei ah kan chiah lai. Cun ka zawhahnak kha a cunglei kan chiah lai i Cun ka zan ah khan ka zawnte kha kut in tongh lo ding si lai. Cun kan i phoih tikah khan ka zarhri te lawng khan kan tongh lai i mithurpung ah khan kan hlonh lai i mask kan i tat tiin khan kan kut kha thiangte kan i ṭawl ṭhan lai.